ka lung ummi tlawmpal te ka lung ummi tinak in atu i upa pui ka ti ko le avan chimmi kha a tha tuk hringhran uh, laimi hi facebook se se media se se kan thiam tuk le kan thiam tuk nak ah hin kan luan cang le ka ti le ka ni chin nai thantlang kong an van tial i kan kan ralkap a thi mi lai hiam mi ka theih le bang khan ka lung he fak tuk le vai ti khawh mi le kan nei tung lo thlacamnak dah ti lo hin kai ka lei hin cun tuah tuah kho mi kan nei lo cha hin a tu zinga avan chim mi kha a tha tuk hring hran pumpak pakhat cheu zong ni khan van zul kho le tuah kho hi i zuam hna se le thil he a tha ti kan theih ko mi zong he kan ni hi cha tuah lei ah hin kan dai thang ngai hna le Tuzing i upa pui nih a chimmi kha a theih le ngeih lawng si loin a a taktak hrimhrim in van i nunpi hna usihlaw timi kha van sawmchih kan duh hna. Le kan ram kong cu hopaoh nih thei sele Laimi hi lungfah kan thiam tuk na tein thil a can hnu le a si hnu lawng hin biatak te lungfah kan hmang. Cu nak cha cun kan ra or kan ralkap hna hi hi tluk in raldohnak ah an re thei an tha ba ti kan thei ko. Asinatein a cheukhat cu Ah, kan ralkap an thih hnu ka ti la, nunnak an pek hnu, an i hliam hnu, biatak te cei taktak i kan um hnu lawng ah hin phaisa in biatak tein kan ṭang. Thawngpang chia kan theih lawng lawng ah hin zei ka ti hnga kan kan thinlung fak in khe ka ṭan kan la. Khakha a ṭha tuk ko na tein cu nakin a ṭha deuhmi pakhat cu Kan ralkap hi tluk in kan ram caah he chatia nunnak pakhat te an ngeihmi pek in he chatia ram ralram ah an kal cuahmah lio ah hin nang nang zeidah ka tuah zeidah na tuah timi kha biatak tein van i check nau silo ti ka duh cu silo i kan ton hnu le a si hnu lawng lawng in lungfah kan thiammi hi a Zei ka ti hnga, mah hi ruangah hin ke rian tam tuk kan tlol, nunnak zong tam tuk a liam. Ka tu tunai ah khan hla ka sak lai khan ka chim cia mi cu ka hin uh, phaisa ni ramdang i dollar fang kul te hna khi cu voikhat nan lak phak ti din nak hrawng khi si. Asinain khi lak phak ti nan van din nak te kha zingkhat lak phak nan din nak te kha khong ulo ni hni ni thum ni li nan khona cun at at at tam ngai chuak chu mu. Fang kul te hman khi kan ram cha cun zeitluk in thla chat hnem ti sia cun Nai i Facebook ah an van thlahmi kan ralkap hna rawl neimi ka hmuh le mm, ka, kan lungfak bak. Zei ruang ah dah kan nih hitlukin kan ram caah hitlukin uh, nunnak api cuahmahmi kan ta le kan unau le nih hin Tihang hmanh um loin mu rawl rawl lawng bak ei in meh zong um lo. Ciruang an ei lio ah kan nih ni ka hin in in in dai tang nuam taktak ah bu tho tho le meh tho tho sa tho tho in kan ei. Hi hmanh i ram dawtnak thinlung kan ngei khawh rih lomi kan ralkap hna kan zoh i kan lungfak tuk ti lawng kan thiam mi kan lungfahnak hi thil ah kan langhter kho lo ma tuahsernak ah kan langhter kho lo maw cucun pakhat ram kan dawt kan dawt kan ti ṭung i ziah kan tuahsernak he kan langhter ṭung lo cun cu ram dawtnak cu zeidah sa na tlai makhakha a bitak tein keimah nih tu tu leo kan nunnak ah hin zei ka tenga thazang kai pek mi la kai lak mi si nungak tlangval i dawtnak zongah se se hoi le kom i dawtnak zongah se se nu le pa kan dawt hna nak kong zongah se se a kan dawt tuk ko kan dawt ko khi ti i kam hmurka lawng chimmi cu tu lio cun zeihmanh sa na tlei phung lo nan theih di ko cu hmurka lawng in chimmi hmurka lawng in dawtnak cu pakpalawng bak si dan i dawtnak cu thil tinak na lak awk si bible hrim nih a van tialmi a maka ka kan hmu kan i dawtnak hi thil tuahnak in thil thil ti peknak na langmi dawtnak si se law kan ram hi kan ṭhangcho tuk hnga nin ni tiang ah hmun kip ka kepa ka van hmuh khawhmi cu se kan ṭang Pathian thawngin aa chawleva zong he chat kan thawh hna. Natein hi kan thawhmi hi a za rih lo. Kan ram dothlennak le kan ram teinak dingah mah hi a za rih lo. Nikhat nu nikhat in ṭang chin lengmang hna usih. Kutsam ṭhan ko hna usih. Kan ram caah hi te hi kan tuah khawh tawk a si. Midang cu ya an nunnak hmanh pem pek cu nunnak he chawleva in cawk va si sehlaw Vawleicung phaisa nih nunnak pakhat hi cawk khawh ṭung lo. Mah caah cun Pathian nih atu lio ah caanṭha an pek rih liomi caanṭha na hmuh ve rihmi hi kan ram sersiamnak caah hmang ve timi kha ka hmun hin sawm kan duh hna. Cucun uh, atu na i ka chim ciami kha ah fangkul lawng sawmthum lawng songa lawng ka nei thi i in lungdong in zangder in um hlah u. Dollar fangkul sawmthum sawmni sawm nga hi kan ram caah cun manang ngei tuk sullam a ngei tuk kan ralkap voikhat rol einak ca hin a ṭhat hnem tuk timi kha aa thei bu tein a zeisi poah zingkhat te kan lakphak ti dinnak le zingkhat te kan makeup kan i ṭapnak can aya le a kan thil puan can aya khan kan ralkap cha hin biatak ten ṭan van la hna u si law kut van sap ko hna si zang lei van choi ko hna u si a sianginn a kaimi nih an siasiamah te nih homework an pekmi hna sianghngakchia pawl nih homework an tuahmi ke uh, thil tha an tuahmi si lem lo in an rian bak asi cu bantukin ram caah rian kan tuan kan timi hi thil tha kan tuah long se lo in kan rian hrim hrim se nangmah le keimah kan rian hrim hrim si ruangah hi na rian na tlol asi ahcun A donghnak ah na rian hmailei a tam chinchin, i chirnak a tam chinchin. Mah caah cun chirnak zeihmanh um lo tein kan ram caah rian kan neihmi, caan kan neih rihmi hi hmang ko hna usih, kut rak sam ko hna usih timi kha van chim ka duh. Cucun ninni tiang chawlewa nan pekmi kut nan sapmi kan hmuh tikah hin kan i lawm tuk hringhran. Nan ngeih hlei ruangah nan thawhmi si hrimhrim lai lo. Ram le miphun nan dawt ruang tu ah nan thawhmi si, kut nan sammi si ko caah Thiang, tu nih hin thluachuah in pe chin lengmang hna sehlaw nan rianṭuannak ah hin hlawhtlinnak in pe chin ko hna seh ti kha van chim ka duh cun kan ralkap vialte nan zate hin upatnak kan pek hna keimah pumpak hrimhrim hin hi tluk furpi changvat lak le ruahsur lak le nai ah Facebook ah kan ralkap pakhat nih a hmaidei ah a taarmi ka hmuhmi cu a ke a ke kha a ke kha van tar le mah nih hin a a ke zong khi a mei ke se ma ti awk mat khi a tlak ti lo a ruang cu ruah a sur lak ah khan chun ni tlak zan khuadei in ka den buk he khat khan an um tikah khan a amak khi ka ke ka ngeih zong kha va chia le Ah, hi tlukin kan ram an dawt ruangah ruahsur hual lo, a lin thlu lo, a kik thlu lo in zeitik caan po ready ten ram ca rian an tuan lio le uh, rol eiding tha thi mat ngei lo in potam le rol tam in khwa an sak lio le ram ca rian an tuan lio ah hin uh, na kan ni in dai tanga nan ma thong in hin ni tiang in nuam ten khwa kan sak mi ka mu tuka hin kan ral ka vialte ka man hin upat nak sang tak tak kan pek na Bawipa nih in veng hna sehlaw aa dihdongh tiangte rak kan dirpi ko u. Nan cah hin aa kan tuah khawh tawk kan si khawh tawkin thazaang kan chuah ko tan kan la ko. Kan in dirkamh ko hna. Thla zong kan in campiak zungzal hna. Bawipa nih in veng zungzal ko hna seh timi kha van chim ka du. Uh, on- online in chawlewa uh, rak thotu rea theitu vialte nan dihlak cung zong ahin kan i lawm tuk kutsam hi dai thlang lo te in kalpi zungzal ko hna u si timi kha van chim buin khan ka bia ka dongter kai lawm.